beke le beke mo re lebelelang jalo metshameko e farologane gompieno jaaka o bona ka fa morago ga me fa re mo lebaleng la montshiwa le itsegeng jaaka montshiwa tef me re etetse jalo setlhopha sa mahika rocks um mahika champs mahika champs ke bone re ba etetseng mo letsatsing la gompieno re tle go buisana le bone re tle go lebelela um gore setlhopha se tsweletse jang setlhopha maikaelelo a bone ke eng go fitlhelela ga jaana mme tseo tsotlhe nna fela foo mo konka online motsweding fm mme ga ke tsamaye ke le nosi jaaka gale ke na le jalo Eh, wa rabile ga borone oj ke ke go dumedise eh, re fetola selebo sa konka online re tswelela go ba tlisetsa dikgang tsotlhe tse e leng gore ba itumelela tsone gompieno ka sesoka ile re mo tafoleng ba re ga o se monate re go bona pele ke montshi wa artificial turf le ga ela mahika champs a ka oj tsa go tlhalosetsa um ke batla re tle mo setlhopheng se re tlileng re se etetseng ga jaana re gopotse babogedi ba rona ba konka online gore mm. setlhopha se ke le se tshameka mo ngwageng wa bokae mo legeng e ba leng mo go yone le ge e ba leng mo go yone ke lega e feng ba tsweletse go dira jang jaaka setlhopha oj setlhopha se ke tsa gore ya ka bona ba setse ba simolotse go ka semelela ba bankanyetsa setlha se rang re se lebile setlha sa kete pedi masome abedi le bone le kete pedi masome abedi le botlhano ke setlhopha se e leng gore ga se kgale se tlhamilwe mo go tsa merero ya kgwele ya dinao thata mo porofenseng ya north west mono mahikeng ke setlhopha sa mahika champs mo gaetsho jaaka re ntse re tsa re le ka go iphutulela ntlha e re tletseng fa mo lebaleng le montsi wa tef re tlile go buisana jalo le mokatisi re tlile go buisana jalo le bangwe ba batshameki ba setlhopha se re lebelele fela botshelo jwa bone mo ikatiseng gore um ba dira ka tseleng tse jang letsatsi la fisa mme re fa le bone ke ka mokgwa o go tleng go te batshameki ba kgwele dinao tshwanetse go nna mashole ntse ke ipotsa gore ga o tle o tlhalose nako nngwe gore ai wa ba e latlha mamamamang ntse ke go lebile fale le badiri ka nna fa ke bona o e amogela fela ke re kgotsa ba ke dio tsaka ke dio tsaka a re kopane fa re fitlha re buisana jalo le le mokatisi mogaetsho re buile gape jaaka o bona re nna le moeng fa thoko ga rona fa re tle go na le puisano le mokatisi wa setlhopha sa um se re se etetse gompieno mahika mahika champs um ke ditshimega tsa mahika mahika um ke lefelo le re leng mo go lone ke lefelo le itsegeng jaaka lefelo la mahika ke ka mokgwa le bidiwang jalo mahikeng mme re tle go buisana le ene re utlwe ipaakanyo a bone ya setlhopha ba ipaakantse jang preparation ba mo pre-seasoneng jaaka o bona basimane ka fa morago ga rona ba ikatisa jalo rabi ka gongwe fela re tsene mo puisanong ya rona oj ya ka sokaile re na le tshono ya go ka nna fatshe le mokatisi bongane maseko um coach uh, pre-season uh, it's a funny season pre-season ka gore go nna le opportunity to release a few players yes. to sign a few players ne re bua re tsena le oj gore ke mora ke re ba bangwe ba ke ba itse go gore coach bongane maybe o ba spotile ko di-tournamenteng somewhere so ba tlile mo ba tlile go iteka lesego to, to try and impress you pre-season e tsamayang coach yeah, yeah pre-season is always challenging one yeah.

eh, re tlala jwang eh, this is how we want to approach the game ke yona ke yona eh, but re tlalile di-games tse dingwe di di winile tse dingwe eh, re di losile but i- i- i- it's part of the process eh. Yeah. Alright.
coach eh, gantsi a re bua ka ka football ebile re lebelela abc motsepe eh, goals are important eh, yaka o jentse a bua ga ga re amogela babogedi ba rona mo konka online re bua ka montshi wa artificial turf le support e le nang le yone mo always go a tlala go te maika champs ya tshameka especially le tshameka home a 12 man eh ra le crisis ya ya, ya di-striker in the country different coaches ba bua that Yeah. issue ya di-strikers eh are are you happy ka ka your striking force because yes eh, le le feditse position two and eh, for almost the whole season ne le phata ya conversation ya gore mahika champs e na le chance ya go wina stream le go ya di-playoffs but eh, you are unlucky eh, northwest ke yone- northwest university ke bone ba feleitseng ba ba fetsa Eh, ke- above yeah. ke Thames, ne le Yeah, e eh, Thames, Thames, yeah. Thames, sorry. Mm. Thames FC, yeah. Mm. ya eh

ke ke ke ke bafana ba bannyane mostly ba ba setseng ba tshameka e um ke bafana ba bannyane ba bangwe ba recruiter from outside ba bangwe ba locally so do you have a place where these players are staying because ako ba bannyane ba eh, discipline nako tse dingwe e na le- e na le go tswa ka fenster ba ba? Yeah. yeah so

ee coda ke problem eh, especially from regional league abc motsepe motsepe foundation championship e leng gore malobeng itse ga lakang fela uh, coaches ba re uh, players tse e leng gore di under 23 they know gore game ka se start if ba se teng mo ba le starting mo parting ya starting 11 le le deal yang ka that issue because uh, i've heard coach tse dintsi o je ba bua gore eh, eh dintwana tse di nna ko makgaya ra wa go ntatela sa thadi kgosi wa tile Ee, wa itse gore ke under 23. ee tshwanetse ke starte tshwanetse ke Mm. starte ke starte because ra ra shota go na le khuta tse five mo teaming so i'm part of those five so i must be there so le le le busetsa yang that hunger for for machita to compete gore ka before ne re itse gore you must fight for for sport sa gago go starta game Yeah, uh, so one of the things le rona we understand that issue and ke ke challenge. Mm. And then uh, re scouted di-coder tse ngata mo. I think we had about 14 coders so that they compete yeah, ah. and then to create a competition no create a eh, mo di-player no create a competition that's where now le bona a ba tlo salela morago so a tsebe le yena gore o tlo starta or a never starte so we don't make it obvious mm. so

Uh, we think the, uh, the coder e re na le tsona they are good players and then not just the coder rona re batla the, the player that can play for 90 minutes yeah. Yeah. coach ke ke a re gaufi thata le go fetsa puisano ya rone ke batla re tle mo ntlheng e ya lebelele gore every person o tsena mo

le wena fela me as a coach ke Yeah. batla o achieve something so Yeah. nna ke ya job a ke ye job just to o- o- o- re re bapale just for re keep a status Yeah. so last season re re believer we were number uh, two most streaming a yabo so re okay let's us le- eh, our target let's just improve uh, uh, the points tsa rona compared to previous You're right. and le position Okay. so so re mo eh, eh, le chairman o mo and then eh, netbank le yone ke competition because a re re because we are playing netbank e just re tlo Le ya re tlo fela, just le ya re ya kena, just to yeah. honor yeah Mm. because eh, at the thing ke- it's a game of football re batla to test our players Yeah. how far they can go all right eh, so re batla we want to do well le, le, le Nedbank. We want to improve the points tsa rona compared to previous le position okay. uh, compared to previous season. All right.
Yeah. mothoetso jaaka o bona go semeletswe fa re mo utswitse coach tota gore a tle fa tle go buisana le rona ke nako ya gore jaanong re mogolole um re tle re bone gore o tsweletsa jang setlhopha sa gago ba ipaakanyetsa jalo metshameko e latelang coach thank you very much for your time mothoetso ke ka mokgwa re digelang ka gone re boela gape kwa go ipaakanyetsa go buisana le mongwe wa batshameki ba setlhopha se mme re tla ema nakonyana re tle re bone gore ba ntse ba tsamatsamaya ja masimane ka ikatiso ya bone
go tshepisitse gore ga re sena go bua le mokatisi ra go batla motshameki motshameki wa maloba setlhopha sa the rockets ga ke mo leba yana ke mbona melalo wa gauta wa netbank cup rona ba re mo itseng re mmitsa re ke o sharks and sharks shaka rumba tumelo bodibe ke yone re buisanang le ene sharks ke lebeletse um pre season tse re bua le coach gore team e prepare shapo majita ba monate le le ka go ka integrate the new players gore ba kgone go ka feleletsa ba jela le lona ba understand gore team e dlala yang

ke eng se le goreng coach wa se batla from bona mm. yeah o dlala eh, role e nngwe e leng gore important blind eh, obvious o tswa provovo ya ka ntse ke tlhalosa eh, one of the teams tse di tshameketseng ts galaxy eh, you're one of the few players ba e leng gore ba versatile kgona go tshameka a few positions mo segupung o teng kgona go dlala as a defender a ba go batla as a full back as a center back mare um as one of the few senior players ba e leng gore ba teng mo teaming it's important gore o guide majita a o shebile um le the past season uh, the pressure difference ya go dlala home because home always go packed mm -hmm. le difference ya, ya go dlala away especially mo dintwaneng tse re reng ke di-coda sure. go ba tlhalosetsa fela gore chance even though crowd le hostile a re calme down

Hmm. don't be uh, ska tshoe ha crowd maybe e le against rona yeah. yeah just try to ignore them and enjoy the game la season in phase two ah, me re kgona go e thatcha riding position one e feditse position two uh, teams e feditse position one obviously ee sa ka ntse re bua the new players mara go na le players e leng gore ne di le teng la season eh, eh management o buile le lona yang because wa itse sharks eh, yes football we know win or lose or draw mara go loser a go easy go accepta ba bangwe wa itse ba ba bile ba ba tlogela football gore i have tried marish the yang head so re make sure yang gore machita ba prepare

ke eng se o ka se rayang um the fans ba mahika champs because ne re bua fa a re simolola gore a go te home game go te mahika champs e dlala home game a ya gona mo ka gatang teng mo go packed this season ke eng se o ka ba kopang sone because wa itse jo, uh, fans play a huge role huge role mo go supporteng machita ya ke leboga

eh, mafikeng ya benefit as a whole. yeah Yeah.
sharks eh ke lebogile thata mfethu ke sa ke sa go dia o boele mo sessioneng ntse ke bona le shapa rondo le le majita a sa ntse o le monate shaka rumba sa ntse o le monate africa borwa sa ntse ba tlile go bona ke lebogile thata eh wish you luck injury free season and hopefully le tla celebrate when the, the season ends and we wish you well uh, football wise njaka thank you very much thank you ke tumelo bodibe eh motshameki wa maloba setlhopha sa ts galaxy o mebaleng ya setlhopha sa mahika champs ke gore se ke a re ke o sharks and sharks shaka rumba oj le ene ntse ke mo lebeletse fa ei ke tshwenyegile ke yo batla go kwadisiwa ke botsamaisi ba setlhopha o etsa go bua le chairman ko re ke ipotsa gore go ya go diragalang yana a o tla ba le teng be ke tlang o atile or tle ba mobetsi leshome a tsena ka leshome mo o je o shapa eh mona we ke siame le fa se huba se gala jwa thulaganyo ya rona re kopana gape mo bekeng e tlang re kopana tota mo nakong e tlang tsholofelo ke gore re tla bo re dire eh go feta fa jaaka re tletse go dira rabi ke go sena kwa gore kopana mo nakong e tlang Eloge. re tswalela jalo two